Puku ye ya boiphutetši e tsamaile dikgato tše mmalwanyana pele ga ge bibele e tla be e direlwa movie. E thomile e le feela puku ya go no tsenela diphadišano, go tloga fao ya ba drama ya seyalemoya, ya ralekiwa seyalemoyeng, go tloga fao ya ba puku bjalo ka ge le e bala lehono ke movie. Malobanyana mo e be e le. Terama ya sefaleng goba tshwantšhetšo ya sefaleng. Ka fao, ke puku yeo e lego gore e tsamaile dikgato, kgato, kgato, kgato, go fihla mo e leng gore kwele. Gomme ngwagola e be ya bolela sefoka sa go ba puku e kaone, kaone, kaone, kaone ya thuto e abelwa ke ba Meya Organization.

gape-gape ga o ya sekolong o seke wa itlhakantšha le batho ba e le goreng ba ga sekile ba o tswela mokgola gape-gape ke taba e kgolo ya gore lena jale ka e le le batswadi sapotang bana ba lena le thekga bana ba lena ka dinego tso tsotlhe gobane ke bona ba tla le tsošang ka mmagae tshokolo e ka setlhoe ba gona ka lebaka la thuto thuto ke lerumong la rena ka All right.
a na ke ithutile gore o le motswadi ka nako nngwe ya a o re ka gore wena o mogolo o tlo phela o le right ene ka nako nngwe o le ngwana ka ya wa tshwanela go utswa le mo strateng a wa tshwanela go utswa le tso o nyaka ya lefokotšeng ka lene ke nna bethe masemene ene motho ke thutong yona ka padi ye ke gore fišhele le tswala ka tlaeo ka e re bone e re bone a kgone go tsweletša thuto tša gago pele ntse papago a palela go etsa thuto tša gago

Ka go ya ka batho ko tseleng ene sa ithute go eme be ithute le gore kgotlele le tswala ka tleo mo e mo ke sa batha selomela eh, nna ke ithutile se ke se ithutileng ka padi e ke gore ge o le motswadi o supporte ngwana gago ene bana ba rena ba epa ba ba tepa banna ba bagolo ka gore batswadi ga ba ba fe thušo e ba e nyakang ena ke ithutile gore one ngwana sekolo se tse kgotlelele mo thutong tša gore le batswadi ka mathata a o ngangiša o se ka nyatša ba bolelang mo ke leboga marakalela nna se ke ithutileng ka puku ye ya o iphitlhetseng ke gore o itshwara tlhepi ga o tliše katlego ande batswadi ba swanetse go ithekga bana ba bona mo dithuto tša bone ene ka o ithute ka iphitlhetsengdile role motswadi santse o swanetse o sebengane o swanetse o thuse balabala gago ka leina ke nna kgosa dimakatso se ke ithutileng ka puku ye ke gore le ka e o sena selo o tlhoka gore motho a due dipuku pele ka e a ka tswelela a thuša ka lapeng la gago a mna ka o iphitlheleng ke ithutile gore tshwanetse o seka e tshwara tlhepi gobane o itshwara tlhepi tlo diša dilo tse di blo mme wa swabiša batswadi ka leina ke nna boitsemalo motshabi seo ke se ke ithutileng sona ka puku ye kore re mmone makhunela a khunela tšhelete e fela mafelelong ga o seo a e dirilego ka sone ga go botlhokwa gore batswadi ba khunele tšhelete and-e seo sengwe se ke ithutilego ka sona ke gore phišagelo e tswala katlego re bone a re bone ka ge a be a pišagelwa ka gare gore a tswetse dithuto tša gagwe pele ka gobane o be a rata o ile a ba a pheletša a tsweletse ke
a nna ka go iphitlhetseng ke ithutile gore o le ngwana wa sekolo tshwanetse o tswetse dithuto tša go pele tse dintšhi ka morago nna ke ithutile gore kgotlelelo ke tswela katlego nna ke ithutile gore o ngwana sekolo tshwanetse o ikemišitše ka dithuto jao nna ke ithutile gore ntle le thego ya batswadi ao le tswele pele mo dithutong tša ngwana le nna re ithutile ka mogolo goreng gobane santse o ikemišetse ka one mo bophelong ka yo o bona kae malapa a sa lekano o be le maatla o phuse mo thutong tšao tša sekolo
ke ramatsi masiamo o makhutiša rata leboa kudu ba o iphitlhetseng e ba ile ba kgona go fitlha mo ka potlako go tlo re thuša bakeng sa gore barutwana ba rena ba mphato wa lesomepedi ba kgone go itokišeletša um eh, tlhatlhobo ya bone e tlang go sasa re leboga le barutwana ba grade 11 ba ba ileng ba tšea karolo kudu thekgeng um ba marematlou tabeng ya gore tiragatšo ye e tswelele re leboga seo re le ka moso ge re lebetša le die ka šiši tswetsweng